Dawtmi nulepa u le nau hna, DVC nih lunglawmtin nan kut kan in tlaih hna. March ni sawmthum tiang thawng kan hlat khawhmi ka rak chim lai. Tualchung thawngpang ka rak chim hmasa lai. Nihin tiang Chinmi tlaihkhih a tongmi minung za le sawmnga le pathum leng an si cang. Ralkap nih uknak a lak hnu in Chinmi minung Za le sawmnga le pathum leng tlaihkhih an tong cang. Tlaihkhihmi hna cu Hakha in minung sawmsarih le paruk, Thantlang in minung hleiruk, Falam in minung pasarih, Matupi in minung hleihnih, Kanpalet in minung pahnih, Mindat in minung pahnih, Paletwa in minung pakhat, Tidim in minung pahnih le Tonzang in minung pahnih an si. Chin ramkulh leng a ummi Chinmi tlaihkhih a tongmi hna cu Yangkung in minung hleili, Rakhine ramkulh An peng in minung paruk, Kale in minung pali le Mandalay in minung pakhat an si. Chin ramkulh Falam khua thlanhmun cu aho a si hngalh lomi nih an hrawhpiak hna. Chin ramkulh Falam khua thlanhmun cu aho a si hngalh lomi nih March ni sawmthum ah min ṭialnak Vailamtung hna le thlanlung hna cu an hrawhpiak hna tiah thawng kan theih. Hi hrawhpiakmi hna cu Khrihfa phung in tuah tawnmi min ṭialnak vailamtung hna le thlanlung hna an si. Hi kongah Falam khuami pakhat nih ralkap uknak tangah cun minung cu chim lo mithi hmanh an him ti lo. Hi bantuk tuahsernak hi cu fakpi in kan dohkalh tiah a chim. Chin ramkulh Falam khua ah ralkap uknak dohkalhnak cu nifatin in tuah peng a si i tlaihkhihmi hna zong an um tiah thawng kan theih. India ram Manipur state nih Myanmar ram ralzaam kan cohlan lai tiah an thanh ṭhan. India ram Manipur state nih Myanmar ram in a rak zaammi paoh cu kan cohlang hna lai lo tiah March ni kul le ni ruk ah cathanh a rak chuah nain cu cathanh cu kan let ṭhan tiah March ni kul le ni kua ah an thanh ṭhan. Cu cathanh chungah Myanmar ram in a rak zaammi hna le hliamhma tuarmi hna cu felfai tein kan zohkhenh hna lai tiah an thanh chih. Manipur state cu Chinram he ramri aa tlaimi a si i naite zongah Tamu ah hliamhma a tuarmi hna zong an zohkhenh cang hna tiah thawng kan theih. Myanmar ram kongkau ah UN Security Council nih emergency meeting an tuah lai. Myanmar ram kongkau ah UN Security Council emergency meeting tuah dingin Beijing ram nih nawlnak a tuah caah March ni sawmthum le nikhat ah emergency meeting an tuah lai. Hi meeting ah Myanmar kongkau UN palai, Christian nih nihin Myanmar ram dirhmun fianternak a tuah dingmi a si. Asinain Russia le Tuluk nih meeting biachah khawh loin an dohkalh peng caah tutan ahhin biachahnak tuah khawh a si hnga maw ti hi ram tampi nih an ngiat. Russia ram ramleng lei pehtlaihnak minister nih Nai ah ralkap nih kan kalmi hi rammi an ṭah hram aw kan ngaihpiak duh hna lo tinak a si lo. Hi bantuk in ngakchia le nu an thihmi zong hi kan cohlan tinak a si hrimhrim lo. An dirhmun hi neihniam tein kan zohfel cuahmah ko tiah a chim. Caluk belte nih cun nihin tiangah Myanmar ram buainak cu ramchung buainak men a si tiah a chim peng rih i Uknak latu biafang zong hman loin ralrin peknak bia zong kaa khat hmanh a chim rih lo. Cucaah atutan meeting zongah Tuluk le Russia nih an dohkalh lai i biachahnak tuah khawh a si lai lo tiin ram tampi thinphang in an um hi a si. Tutan emergency tuah ding in Britain ram nih a hal hi March ni kul le ni sarih ni khat lawng ah Ralkap le palik nih minung zakhat leng a thah hna caah le February nikhat thawk in nihin tiangah duhlonak a langhtermi mipi zanga le pahra an thah cang hna caah atu bantukin emergency meeting a auh hi a si tiah RFA nih a ṭial. Ralkap nih raldohnak vanlawng hmang in bom an thlak ruangah Karen miphun cu Thailand ah an zaam i Thailand ralkap nih an khirh ṭhan hna. Ralkap nih raldohnak vanlawng hmang in bom an thlak ruangah Karen miphun hartong minung zihnih leng cu Thailand ram ah an zaam nain Thailand ralkap nih March ni kul le ni kua ah thir hriling in lam an kham. khanh hna i an khirh ṭhan hna. March ni kul le ni sarih in ni kul le ni riat ah vanlawng in bom an thlak lengmang caah Karen miphun minung thong thum leng cu ralzaam in an um i Thailand ramri lei ah an zaam hna. Thailand Prime Minister nih March ni kul le ni kua ah ralzaam hna cohlannak ding ah timhlamhnak kan ngei cuahmah tiah a rak chim ko nain Thailand ralkap nih ramri ah an kham hna i an kirter ṭhan hna hi a si tiah Mizzima News nih a ṭial. Tlangcung hriamtlai phu thum komh in mipi sinah kan dir lai tiah cathanh an chuah. Tlangcung hriamtlai phu MNDAA, TNLA le Rakhain hriamtlai AA phu thum komh in mipi sinah kan dir lai tiah March ni sawm thum ah cathanh an chuah. Hi cathanh chungah dai tein duhlonak a langhter komi kha March ni kul le ni sarih ni khat lawng hmanh ah minung zakhat leng hramhram in an thah hna. Hi bantuk tuahsernak hi unau rual phu thum nih fakpi in kan dohkalh i an nunnak a liammi chungkhar an ngaihchiatnak kan hrawmpi hna. Hi bantuk tuahsernak hna cu uknak latu ralkap nih ngol colh ding le hi hnu ah hi bantuk tuahsernak a um rih ahcun mipi he hmunkhat in runvennak caah kan dir lai tiah an thanh. Hi cathanh an chuah tlawmpal ah CRPH nih MNDAA TNLA le AA cu cohlannak cathanh a chuah ve. Rammi runvennak ca CRPH nih hi cathanh nan chuahmi cu kan pawm i kan cohlan. Federal Democracy ram serṭi dingin hmunkhat le kuttlai buin kan ṭuanṭi lai tiah an thanh ve tiin Mizumah News nih a ṭial.